Электромагнит хумисен спектрӗн илӗртӳллӗ тӗнчине ҫитсе курма чӗнеп. Эсир илтнӗ те пуль, электромагнит хумисен диапазонӗ питӗ кӗскинчен пуҫласа питӗ вӗренме ҫитичченех тӑсӑлать. Электромагнит хумисене фотон юхӑмӗпе кӑсласа илме пулать. Ҫак термина ахаль тӗнче ҫутти тесе ӑнланаҫҫӗ. Анчах та фотон кирек мӗнле электромагнит пайӑркаланӑвӗн те пулать иккен. Радиохум курӑмлӑ ҫутӑ, сиенлӗ радиаци тесе тӗрлӗ вӑрӑмӑшлӑ хумсене калаҫҫӗ. Атомран пӗчӗкрех вӑрӑмӑшлӑх хум япалан молекула тытӑмне аркатмаллипех аркатать. Унпа витӗрсен пур чӗрчи унта пур ӳсен-тӑран та пайӑрка чирпе чирлесе вилет, хӑшӗ-пӗри кӑна сыхланса юлма пултарать. Ку радиаципе сиенленнӗ чӗрчун е ӳсен-тӑран молекулӑсем, ҫав шутра ДНКпа ҫыхӑннисем те, ансатраххи ҫине саланса кайнипе ҫыхӑннӑ. Турра шӗкер, сывлӑш сехенлӗ паяр каланӑва ҫӗр ҫийӗнчен сирсе ярать. Ҫакӑ вӑл сывлӑшра кислород, азот тата ӑсӑн пулнипе ҫыхӑннӑ. Вӗсене пула сиенлӗ паярка ҫӗр чӑмӑрне витереймест, пирӗн ҫине кирли кӑна ҫитӗнет. Эпир ӑна ҫутӑ тесе калатпӑр, тӗрӗссипе вара куҫа курӑнакан ҫутӑпа ытти ҫутӑ хушшинче нимӗнле уйрӑмлӑх та ҫук. Ҫын куҫӗ ультракӑвак хумран кӗскерех тӗсе кураймасть, мӗншӗн тесен вӑл ДНКшӑн хӑрушӑ. Куҫ ӑшӗ инфрахӗрлерен вӑрӑмрах пайӑркана ҫитнине пула эпир вӑл пуррине туймастпӑр та. Анчах та хӑш-пӗр чӗрчун курма пултаракан ҫутӑ диапазонӗ сарлакарах та пулма пултарать. Тӗслӗхрен, листанос ультракӑвак ҫутта сисӗнет. Ҫара ҫерҫи ҫӗрлехи чӗрчун пулнипе ультракӑвак тӗсе курма хӑнӑхнӑ, хӑш-пӗрисентран вара чӗрчуна илӗртме ультракӑвак тӗсӗпе усӑ курать. Ҫыншӑн ҫав чечек тӗссӗр туйӑнать, анчах та ҫӑра ҫерҫишӗн вӑл питӗ капӑр. Ҫутӑ спектрӑн тепӗр енчи вӗҫӗ пирки вара чашкӑра ҫӗлен инфрахирлӗ ҫутта туйма пултарать. Вӗсен куҫӗ патӗнчен инфрахирлӗ пайӑркана курма ятарлӑ термотуйгӑчсем пур. Куҫӗ шывпа витӗрнӗ хрусталиксӑр пулсан та ҫӗлен курас тӗлӗшрен ҫынран та ирттерет, ҫын курманнине те курать. Ҫӗлен миминче терморецепторпа ахаль куҫ куракан ӳкерчӗксем пӗрлешеҫҫӗ. Урӑхла каласан, ҫӗлен ӑша куракан куҫлӑ. Электромагнит хумне тӗрлӗ хутлӑх ҫутарма пултарать. Тӗслӗхрен, инфрахӗрлине шыв чарать, сывлӑш вара чараймасть. Ахалли кантӑк витӗр иртет, йывӑҫ витӗр иртеймест. Радиохумсем хӳме витӗр сикеҫҫӗ пулсан та металл витӗр тухаймаҫҫӗ. Тӗлӗнмелле, тавралӑхра куҫа курман ҫутӑ та пур иккен. Ҫак ҫутӑ пурнӑҫӑн уйрӑлми пайӗ. Хальхи техника чӑрма витӗр тухакан радиохумсӑр ӗҫлемест, анчах та пӗр радиохумрах тӗрлӗ вӑрӑмӑшлӑ хумсем пулма пултараҫҫӗ. Ҫавӑнпа та чылай патшалӑхра радио туташлӑхӗн виҫине ятарлӑ саккунпа асӑрхаса тӑраҫҫӗ. Астӑватӑр пулӗ, икӗпин те тӑххӑрмӗш ҫулта Пӑшӑра аналог телевидение кӑтартма пӑрахнӑччӗ. Цифра телевиденийӗ валли диапазон пушӑтас тесе тунӑ ҫакна, мӗншӗн тесен эфир тӗпсӗр мар. Ытти электромагнит хумӗнчен те вӑрӑмраххи шутланса тӑракан радиопайӑркаллӑ хум телейӗ ҫынна сиен кӳмест. Мӗншӗн тесен ҫӗр чӑмӑрӗн атмосферӑсси радиохумшӑн чӑрмавлӑ мар, вӑл вӗсенни мар хӑйӗн витӗ ӳстерсе ярать, йӑтӑсене вара сирет. Атмосфера сийӗ сиен кӳрекен хумсене тӗслӗхрен каласан радиаци евӗрлине сирсе яни, ҫав хушӑрах усӑллине пӗр чӑрмав кӳмесӗр хӑй витӗр ирттерсе яни питӗ кӑсӑклӑ пулӑм. Аталану тапхӑрӗнче радиаципе тӗл пулманнине пула кӑна-тӑр ҫилчак пайӑркалануран сиен тӳсет. Те ҫӗр чӑмӑрӗ хӑйӗнчен уйӑрса ярасшӑн мар пире, сыпкинчех тытса усрасшӑн. Эх, ҫӗр аннем, пӗртте ансат мар эс.